Piny tinde opogore by the way, ok en kaka chon, sani nitiere gik mang'eny. Hmm. Iyudo ka wan joma nyiri, wan inyalo yudo nyako moro maber, wuoyi ohere ndi okendo, onya mor ni nyako ni akawa kichao to wadak go, but shida dhi bedo ka ni en ang'o. Joma nyiri tinde ok anyal ng'eyo ni en ang'o marach kata ang'o matimre but nitiere Kaka sani ngima ochien, inyalo yudo kata ni nyako ok oridhi ka gi gik ma odhi yudo ka wuoyini ni godo kata ang'o odhi wacho ni "Ah, an ok adwa gik mag thagruok to tinde aneno ka tinde nitiere gi pesa adwa ng'ato ting'a gi gari ineno but an kanyalo wacho korka kora an kanyalo yudo dichwo kata wanindo mana e kaka okoro odwa mar gomba kani Kiwacho adaka kama. adaka

tudakode Arakonyaki namba ne ara. Eh, akonyaki nambani tudakode konyaki nambe dakakode Eh, bwana ji mang'eny oh, majo siaya mafans kama kwa mane jo siaya ndalo mana timo video moro ne trend mare is not go around omere ma koro wadhi koda go around

Eh, aluora Koro nyako cha, koro nya, koro nyako cha to nitamo ka donji ot nango. Idhawo ni. Mano gawa na gawa na kawuoni. Odhawo Aya, ni. Chieng' moro mfande eh moro bende pod amasi aya kanyo. To mano ni timo ne marach. Mera machata ja ugonja. Miru biro ma. Nyulo e ga anda kimosa da. Ngat ngat manyaka dhako goyo. Eh, ng'ayo, Eh, ema penya. ng'ato nyaka kara dhako goyo Kara gana. nyaka dhako goyo. Napenia. Aya hata enango ya dhako mane manogo. tungibidi aiti kawo video to post itimo kar irasikwa kendo chwanyore en ing'e nokong'e ni wakti kacha maduga wacho ni he ameno kagole kacha weya weya mondo owinji obed e piny cha bacha kwaye pod owinji litno koro igo owinji litno dong mane mitna eh sama owinjo lit ni no goyi asimako video kigo eh kigola gino ne mitna so okay To ok odwar ni mondo wadhi off key because uh, off topic nikech jaber ni ne wacho gimoro ma important. Eh. Mano ne break. Ya wabe nyaka kawo ga break. Ah, break to- Eh waywe eh wawuok e kwa chamo mena. Ma- marach kuma Mano wantie wadwa nyiero gino malich mano. Anyway, Kaka ok ong'eyo. Gine- so guys um, madam ni majaber ni wacho ni mm, Achiel kuom- Kien. Mhm. already ng'eno osemeka stand Eh. en ng'ama gombo dak gi ng'ama dichuo ineno Mm. Owacho ni en single. Odwa no rit kare.
Ogombo no rit kare.
Chunye miyo chunye go morito kare mm. koro miyo pache paro niya ineno maoni mogolono mm. ogolo kaluwore gi gima chunye timo ang'owa mm. very good koro en kama gima pache parono oparo niya ni nyithindo manyirigi samoro dwach gidwa bedo mang'eny mm. odwa noted gi gas odwa noted gi gas eh? eh, gihero competition odwa chwako nyaka nyoe gas ah, mm. ah, joda gichwako e gas nyaka leya nyaka obambo oya yani iti ng'e tedo yawa ah, chef moko to iketo stikon eh, oye yeni stikon siketo mag siling alufu abich but loka loka mula mula maka mula mula sende mane tich ma mane momiyo luongo tedo Ok koro ok nyal ting'e apiko maber. Apiko be ok nyal ting'e. nikech ing'e ni kiting'e apiko to To gigo- To yie wang'e go.
Ah, Timo. Timo ni.
dhi umo koro ing'e ni auka be koka wachiel to nidhi kata e nyasi To mani ngeno ketho moro cha be kori gole wedo. Eh by the way man da sara makata. kigolo gi be ndach gibiro dong' ni magi to koko Eh yamo mage koro kogore.
Eh aneno gi. Nyako be ing'e ni ber gi pesa ne. Nyako ber gi pesa ne. Hey, bana tiang koro winjo tie tie wach. Winjo wach. Koro mak na break kan nyako ber gi pesa ne. Tiang koro miyo wach. Koro
emomiyo nakele ni joma nyiri Mhm. gibe gitemnwa. Mm. Eh, Wabe watemo temo kar mwanyalo. Ehe. Eh, Ok inya temo gi gi- ok inya temo mikadhi nyaka kama oyigi. Mm. Eh, Koro ke kema tama mar kar moromi eh, kar nyaloni mm. emo eh, ber ka to kora penji tian koro situation ma yes ndio otemo otemo ni ibi temo wero ru mar adier koro kaito jachien moro donje jachien kong'o ni obiro ot late kaito chako nyeni ng'ama osemere ng'ama ni e piny moro ma e onyalo timo anything maracho er yot mondo make bad decision ineno Ibiro fwenyo bang'e Eh, ka obiro fwenyo bang'e mowacho Kosidong'. niya ok ni gik matimore e ngimawa pile pile beyo te ineno kata odiochieng' ma kawuono kaka ni ichiewo gik miseneno ok osemori te nitie mosegwang'oyi kabisa mowacho ni to ma ang'o mabiro thalo Onge ang'o mabiro Ineno? beyo mabang'e. to nikech nikech nikech in sober you come to your sense wacho ni ah mano is not is More not my like- kind ineno Yaani, it is not style masani ji ok dag kamano mano ne chon sani ji dak ni ka if ok ochopo iri bong'isi ni tianye koso na to kik kik- kik ipar paro marach kuom ng'ato inyalo paro ni bwana Alphonse ni bwana koro ng'iya kama nang'o Ng'iya kama. obena walo kode pache no no no kodoka fupe no samoro iparo kamano to en mane nenoni Kata samoro lemoni. Samoro to lemoni yo yo ni kongi. E ongi ni to jeni e ya. Nyasaye. Nyasaye ko ina. Iti weno waloko otimo ni ang'o? Inti kuro anti neno ngi nade.
Eh yeno neno ngi nade mage chamo. Mage to neno nade.
So tiani my case in a case makoro ngani kongo ni. Kongo ni dhi ketho ode. Koro ma to makosa ma ng'adie. But ng'ama miyo koso ng'ama dichwo.

Eh? to en noseyanye ga kamoro ndalo moko eh.
nolonya nonyo ndalono mowinmowinmowachamane nyakisumu nodubo yawa nyakisumu nodubo monolonyore gi
duboemikoniwinjo kaka mine machon ne pako gania abiro mene lonyore nudu dukno ne en gimoro ma gimoro ma lich ahinya eh, eh, eh, ni wich rach ne en gima ber

kendo wagoye live Eh. owacho ma yawa nyiswa uru ni kanye mok ine maber Eh, ladies and- waloke nade? Eh, kon mane lo. Ere kaka udwa ni unene joko anyway chaune? anyway anyway aya aya aya koro gima napenji no makosa mar ng'a ka koro Makosa en mar ng'ama dhi mer. Ng'e niya, nitiere gimoro ni madho kong'o Mm. kata kong'o madhi. Eh, Hey.
kama bila beji. Mano be ng'eyo. nitiere ng'ama iyudo ka omadho kong'o mm. ng'ama omadho kong'o ong'e ni kamadho kiwango ma kama mm. mano roho madhi wuotho gi tienda adhi nyaka ot madhi atwe diegena ka iwinjo mm. dhogena kik nindo ok e papa adhi ang'e ne ka be nyithindo notimo ang'o norwakogi e ot to ng'ama kong'o madho En ng'at miyudo ka onindo e mtaro cha. Kaka ono. Mm.
Kata omo no wuok to koro break. Oula koro dwa mana ni kode gi thuon. En kende en ng'ama osilayo e long de biriyo. Mm. Ola e long ne de biriyo ma kata break mo ma koro onge go malach. Kola de biriyo to adek mokwongo kata otuo. Eh.
Ting'e ni yo- yore No. beko nini mitaro. Omotuogo. Kech.
Oloso. Ma- Oloso. chierere Man tucho nyaka long long kore. Yaani en en ng'ama ogolo ogolo acid mar kong'o cha e dende. To ng'ama odhi madho kong'o en ng'at moro ma network ne. pod To tiyo mano dong' ng'ero kod- koro koloso kong'o moro ka kong'o en ga luya dong'. Ah, Donge. Eh, Kong'o chalo lach gi ma luch gicha. eh, en luya Donge.
En luya. To ero dong' ero mane? eh. to kosemadhe to en be ochako laye koro en be macha mobedo kod eh to mano kare molayo no kare koro dikoro inyalo us mana ne kong'o ma kek manade Koso ng'ato pok obedo.
Mano- to kwana mano ing'e ni wayudo gimoro e piny kanyo Wase wafwenyo Gini gimoro. wafwenyo gimoro Wanyalo fwenyo ni lach jakomo.
Ndikuru gino kendo kamoro. koro mit. ndikuru gino kamano ma- an ema nakwongo wacho gine piny ka Ambe ne antie.
Chame ne Alphonse awacho. bende gino. nitie Goro, goro, tiang' bende nitie goro wan zone. nyako ni bende nitie chieng' moro kapo ni uloso gine piny mabiro mbeleno Upare jomano.
Ah, upare jomano. Upare jomano la goji jomano. Nike. Ah, tu me ama kutema. Nutamo yute bantu do kaze fa. An kana tho mu iga kawuono. Kinya duoga duogo kinyi. Mago bado onje. Kapoko chendo. Bado onje. Ni nindo ni zeta do.
Anu ka itu Yesu nyaka duogi. Ka Yesu kuduogo dana sepa. Aduogo rite gi koni mondi. Dang' adhi arite kocha ka to Keni kocha ng'ano gi achiel. dera.
Polo kucho bing'e ka i- Nyasaye nyalo kata mana ni miwach ni o machak iyali sana. O, Apenji. Ni ka ji ong'e Mano mang'eny. nyulo, bi bin to bi.
Eko kal. Kalne uru. Be be ng'e kaka Koro bura. kapo ni pod irito duog Yesu. Wasetho to waduogu e piny ka wayuogu matin. Ing'e bura mane polo sani. Ma ji obedo ne piny. Mm. Iyudo ni ng'ato ne ne ng'ato ne wuok manyata. Mm. Manyata ni e polo be. Ha? Manyata tiyudo ni e polo kucho to koro odwa dhi yo Nyamasare. Eh.
Polo be onge gari yawa. Nyasaye koni mane ne tim niya. Ne. in- Aika.
in- Aika in- iniwalo, eh, eh. In in ja Manyata. Eh. Jo Manyata u. Eh, bes wani to ema ji donje ga ya. Junior Never wacho done na that bimo before, si. it's a bit more- Ringi bimo